Ɛwɔ Ne hwɛsopa ne Ne bammɔ a Ɔde abɔ yɛn, Onyame Ba, sɛ woda so te nkwa mu a, ɛsɛ sɛ woda Nyankopɔn ase wɔ deɛ Wayɛ de ama woɔ. Yɛfa akonya yi sɛ Ɔsɔ na Wada Roma Mekil Sapreshen ba fa ba nkaa TV yi so. Mesrɛ wo sɛ hyɛ na like na make wo comment a ɛbɛtumi aboa dwumadie yi, na nam wo mpaebɔ so dwumadie bɛkɔ akyiri na agye akra bebrebe a wɔnnya nhuu Onyankopɔn. Mepakyɛw yɛbɔ mpaeɛ. Yɛda wo ase yɛn Nkwamanfoɔ, yɛn Nyankopɔn ne Abankɛseɛ, ɛdɔ ne bere no nie, bɛtra yɛn mu. Wo ankasa bɛsane wɔ yɛn mfimfini na ma yɛn nkyerɛkyerɛ a yɛbɛtie no de abɔ yɛn bra, na ankyɛ na ɔsoro ne asase bɛyi n'anuonyam adi a yɛn a yɛfiri mu tɔ. Yɛda wo ase, yɛbisa ade nyinaa wɔ Dɔba Kristo Yesu din mu nti, amen. Yɛda Awurade ase, yɛwɔ quarter a ɛtɔ so ɛnan, fourth quarter, a yɛde wie afe mu 2021 nyinaa. Na lesson five na mebakyɔ yɛduru soɔ. Wato no din sɛ The Stranger in Your Gaze, Ɔhɔhoɔ a ɔwɔ w'apono ano. Ɔhɔhoɔ a ɔwɔ w'apono ano. Yɛkenkan nkabasɛm no wɔ Deuteronomy, Mmosɛm a ɛtɔ so nnum, chapter ten, verse nineteen, and I read, Therefore love the stranger, for you were strangers in the land of Egypt. Onyankopɔn asɛm a ɔka nie. Ɔse, Enti monnɔ ahohoɔ, ɛfiri sɛ moyɛ ahohoɔ Misraim asase yi so. Ɛno nti yɛn nyinaa yɛyɛ ahohoɔ ne amamfrafoɔ. Ɛno nti Onyankopɔn dɔ a ɔwɔ ma yɛn no, saa nso na ɛsɛ yɛtumi nya bi ma afoforɔ. Ebi a woyɛ Ghanani na obi abɛto w'akwantuo mu a, Nka sɛ wei deɛ ɔnyɛ ne kurom ni. Sɛdeɛ nnipa teɛ biara no, nya adwene papa ma nipa korɔ no, na mmom ahwɛyie na ɛwɔ mu. Na woda ɔdɔ adi kyerɛ nipa korɔ no, ne nipa korɔ no kasa na biribi a ɔnte aseɛ no wokyerɛ no a, ɛberɛ bɛduru a ɔno nso bɛhunu biribi mu no, ɔbɛbɔ wo din wɔ baabi ama biribiara nso awie pɛyɛ. Onyankopɔn nhyira yɛn saa. Yɛkɔ Onyankopɔn asɛm no mu a, yɛhunu sɛ Naawɔtwe a etwaa mu no, yebusaa kwɛsten bi a na ɛfa mmara no deɛ ɛdi kan a twerɛfoɔ no mu baako na ɛbusaaeɛ. Na asɛm a ɔbusaaeɛ no, Kristo Yesu ka kyerɛɛ no sɛ, Ɛsɛ sɛ wodɔ, wode w'akoma Wode wo kra ne w'adwene nyinaa ne w'ahoɔden nyinaa dɔ Awurade sɛ wo Nyankopɔn. Yei ne mmara nsɛm a ɛdi kan. Ɛno nti sɛ woamfa w'akoma, woamfa w'adwene, w'ahoɔden ne wo nyansa ne wo nimdeɛ annɔ Awurade a, ɛyɛ mfomsoɔ. Yei kyerɛ sɛ deɛ yɛyɛ biara no, yɛnyɛ no yie, yɛmfiri ɔkra mu, yɛmfiri adwene papa mu na yɛnyɛ, na ayɛ nhyira de ama yɛn. Ɛno akyire no, deɛ ɛtɔ so mmienu ne sɛ, dɔ wo yɔnko sɛ wo ho, dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Mmara biara nni hɔ a ɛyɛ kɛseɛ kyɛn saa mmara wei. Ɛno nti aha yi, deɛ wɔde ma yɛn Memeneda no sua mu no, Onyankopɔn se yɛmfa yɛn kra, yɛn akoma ne yɛn adwene ne yɛn biribiara no no, na yɛdɔ yɛn yɔnko sɛ yɛn ho nti, obuaa no ma ɔse ɔdɔ Nyankopɔn, nanso onua a ɔne no wɔ fie deɛ, ɔtaa no. Ɛba saa no a, na ɛyɛ atorɔ nsɛm. Sɛ Kristo Yesu baeɛ, ɔbɛdaa Kristo, ɔbɛdaa Nyankopɔn suban adi bɛdɔɔ nnipa nyinaa, mpo nnebɔneyɛfoɔ a me no mmienu, na yɛn nso yɛka ho. Ɔbɛnya ɔdɔ de maa yɛn. Circumcise your heart, twa w'akoma twetia. Ae ehu sɛ anka twetia deɛ anka bɛɛma ɛna anka yɛtwa wo twetia nanso ha yɛ ɔse yɛntwa yɛ akoma twetia yɛnya berɛ kenkan Deuteronomy ti du ne ne ntoasoɔ a ɛyɛ Deuteronomy ti nkron no a ɛboa ma yɛhunu apam a Onyankopɔn ne Israel man no pam yɛ ɛne apam no nso foforoyɛ a ɔmaa no yɛɛyɛ Yɛkɔ Deuteronomy ti du kyekyɛmu baako na yɛakenkan baabi a mesi no mɛkan makyerɛ mo kamakyɛw. Deuteronomy chapter ten verse one, Saa berɛ no na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, Sene abopono mmienu sɛ kane deɛ no na fa foro bra me nkyɛn bepɔ no so na yɛ kanea na yɛ dua adaka. Na me twerɛnsɛm a ɛwɔ kane apono a wɔbobɔeɛ no soɔ na mahyɛ apono no so, na fa sie adaka no mu. Na meyɛ okuo adaka, na mesenee abopono mmienu sɛ kane deɛ no, na meforo bepɔ no a apono mmienu no kura me nsa mu, Na Awurade twerɛɛ apono no so sɛ kane ntwerɛeɛ no, nsɛm du no a ɛfiri ogya no mu ka kyerɛɛ mo wɔ bepɔ no so dwa bɔ da no, na ɔde maa me, na medanee me ho san firii firi bepɔ no so, mede apono no mi bɛsiee adaka a meyɛeɛ no mu, na ɛwɔ Na ɛwɔ hɔ sɛnea Awurade hyɛɛ me. Ɛno nti, ɛha yi no, ehu aboɔ apono no ho asɛm. Onyankopɔn mmara a na ɛyɛ special a ɛyɛ kunini no, ɔde hyɛɛ mu. Ɛno nti, ɛha yi no, deɛ ɛkɔ soɔ na yɛde ma mo yi. Nti ɛha yi no, ɔmea hunu kwan a Onyankopɔn de mmaransɛm du no de maa ne manfoɔ. Yɛnhwɛ adeɛ bi wɔ hanom, deɛ mekenkaeɛ no, mekenkan sii Etsi enum, Deuteronomy chapter one, Deuteronomy chapter ten verse one to five. Ntsi mebɛkenkan Deuteronomy chapter nine verse seventeen nye ayɛhwɛdze bi wɔ hɔnom. Nine verse seventeen no, Nna mefaa apon mienu no me to firii me nsamu guiɛ na mebobɔɔ no wɔ mo anim. Ɛno nti, ha yi Onyankopɔn mmaransɛm no. Aa Moses asthma hye no, wabubu no ɛfiri sɛ na akɔyɛ ahinsɛm bi na nnoɔma bi a ɛkɔ soɔ no na ɔnte aseɛ, nnoɔma bi a ɛkɔ soɔ no na ɛhu ne bo, ɛno nti ɛmaa ɔyɛ deɛ bɛn? Ɔfa to twene. Ɛno nti aha yi no Onyankopɔn wɔ dɔ bi de ma yɛn. Ne mmaransɛm no a ɔde ama yɛn no, Ɔde ama yɛn sɛ yɛbɛtumi de asie akoma mu, na atumi aboa ma nnoɔma nyinaa mu ada hɔ nom. Onyankopɔn pɛ yɛn akoma. Ɔpɛ yɛn yɛate nka, yɛ dɔ a yɛbɛtumi anya ama no, na yɛatumi de adi ne mmaransɛm soɔ. Na baabi a ɛwɔ biara no, Onyame mmaransɛm no atumi atɔ yɛn akoma so. Onyame mma, sɛ Nyankopɔn mmara no wɔ yɛn akoma mu a, baabi a ɛwɔ biara no yɛbɛdwene ho yie na yɛatumi akɔ yɛn anim. Ɛno nti, sɛ Onyankopɔn mmara nsɛm wɔ yɛn akoma mu di a, yɛbɛkae bɔne a Onyame de akyɛ yɛn na yɛatumi akɔ yɛn anim bebrebe. Yɛkɔ biara deɛ no, Love the stranger, dɔ ɔhɔhoɔ, dɔ ɔhɔhoɔ no. Hwane ɔhɔhoɔ? Yɛdi kan kyerɛ mu. Ebia wowɔ wo fie na nipa bi a wonni no dabiara da, waba na wo ne mu bɛdi nkɔmmɔ a, sane ba hɔ no, ɔyɛ ɔhɔhoɔ. Yɛhwɛ afotuo a Moses de maeɛ no a, Yɛhunu sɛ ɛyɛ afotuo a ɛfiri ɔsoro Nyankopɔn nkyɛn na ɔde ma yɛn nyinaa. Yɛhwɛ Deuteronomy chapter ten verse fourteen no a, ɔka asɛm bi wɔ hɔ no, mpakyɛ mo yɛ kenkan. Fourteen ne se, Hwɛ, ɔsoro ne ɔsoro mu soro yɛ Awurade wo Nyankopɔn dea, asase ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa. Ɛno nti, ɔsoro ne asase wei no ɛyɛ Nyankopɔn dea, Obiara nni hɔ a ɛyɛ no dea. Ɛno nti, yɛkenkan Nnwom aduonu na nkyɛ mu baako a, Psalm 24 vs 1, The earth is the Lord's, and all its fullness, the world and those who dwell therein. Wiase no mu adetu nyinaa yɛ Onyankopɔn dea, enti hyɛ no nso. Sɛ wiase wei yɛ Onyankopɔn dea a, ɛnneɛ yɛn a yɛte mu no, hwɛ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase na yɛde yɛn ho nyinaa ma Awurade. Yɛnhwɛ Deuteronomy chapter ten verse seventeen no kɔsi nineteen. Yɛde kan akenkan seventeen no, nti yɛnhwɛ eighteen no nka ho. Enti ne se, Obu atɛn ma awisiaa ne okunafoɔ, na ɔde ɔhɔhoɔ ma no aduane ne nkataho. Enti monnɔ ahɔhoɔ, ɛfiri sɛ moyɛ ɔhɔhoɔ Misraim asase yi so. Ɛno nti Onyankopɔn ade mo ani hye, anaasɛ ne Asɛm a ɔde ma ɔman Israelfoɔ no sɛ, Monyɛ obiara heihei, monyɛ obiara kakakakaka. Ɛsɛ sɛ mo, baabi, ɛbɛ bi duruiɛ a, mo nso mokɔyɛɛ strangers, anaasɛ ahɔhoɔ, wɔ Misraim asase yi so. Na ɛno mu na ɛsɛ sɛ mo nso mokae na modɔ nnipa nyina ara. Yahweh yɛ Otumfoɔ Nyankopɔn. Ɔno na ɔdi asase yi so, di ɔsoro so. Ɔdi nnoɔma nyina ara so, na obiara nni hɔ a ɔte sɛ no. Etwa sɛ yɛte ase no. Ɛno nti, ɔno a na ɔyɛ Onyankopɔn na ɔmaa Kristo Yesu baa asase wei so benyaa ɔdɔ soronko de maa yɛn no, onyaa ɔdɔ ma yɛn deɛ, adɛn nti na yɛn nso yɛnnya ɔdɔ mma afoforɔ? Ɛno nti, Onyankopɔn yɛ otumfoɔ, ne ho yɛ nwanwa, ɔyɛ kɛseɛ kyɛn biribi biara, Yahweh ne ne din, yɛyɛ ne mma. Yɛyɛ Ne nkorɔfoɔ, na etwa sɛ yɛgye obuo soronko de ma Awurade. Ɛno nti sɛ yɛde yɛn anidie ma Awurade a, ɛbɛboa yɛn ama yɛahunu ɔno Nyankopɔn sɛnea ɔteɛ. Ɛno nti yɛhwɛ kwan a Onyankopɔn fa so na ɔde ahiadeɛ nyinaa ma yɛn, mpo mmoa bi a yɛbɛka sɛ nka, Wɔntumi nyɛ hwee na ɔkwan a wɔfa so ne Onyankopɔn yɛ wɔn a ɛyɛ nwanwa. Ɛno nti, Nyankopɔn yam hyehye ma ne mma. Onyankopɔn dɔ yɛn, na ɔdɔ a ɔwɔ ma yɛn no twa sɛ yɛn nso yebue mu ma afoforo nyinaa. Ɛkwan bi so no, Onyankopɔn ka kyerɛ yɛn sɛ yɛnnɔ afoforo nyinaa, sɛ wɔyi yɛn sɛ yɛnyɛ saa na entumi mmoa yɛn. Yɛyɛ saa a, ebetumi aboa yɛn ama nnoɔma nyinaa awie pɛyɛ nti Nyankopɔn mma ɛtwa sɛ yɛdɔ nipa biara nka sɛ wei deɛ ɛyɛ ne suban seesei ɔdɔ ɛtwa sɛ yɛde ma nipa nyinaa na yɛhunu kwan yɛbɛtumi afa so nipa biara atena ɛsɛ obiara wɔ ne su makyɛ ɔmo yɛnkenkan ɛnwom nwoma no ɔha ne aduanan nsia Psalm 146 mma yɛnkenkan pamakyɛw Nnwom ɔha aduanan nsia. Na yɛhwɛ ne nkyekyɛmu nnum no, ɔma yɛn asɛm bi a ɛyɛ special na aboa yɛn. Ɔse, Nhyira ne deɛ Yakob Nyankopɔn ne ne boafoɔ, deɛ n'ani da Awurade so, na ne boafoɔ ne Nyankopɔn, ɔno na ɔyɛɛ ɔsoro ne asase, ɛpo ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa, ɔno na ɔkura nokorɛ daa, ɔbu atɛn ma wɔn a wɔdi wɔn Amim, ɔma wɔn a ɛkɔm de wɔn mo aduane, Awurade tu nneduafoɔ, Awurade bue anifirafoɔ ani, Awurade ma wɔn a wɔakoto so gyina, Awurade dɔ ateneneefoɔ, Awurade kora ahɔhoɔ, ɔgyina nwisiaa ne akunafoɔ akyi, na abɔneɛfoɔ kwan deɛ, A Ɔdane adwene. Ɛno nti yɛhwɛ Onyankopɔn akwan a, ɔdɔ nnipa nyinaa, akunafoɔ, nyanka, awusia. Ɛno nti sɛ Onyankopɔn dɔ nnipa nyinaa a, ɛtwa sɛ yɛn nso so yɛdɔ na yɛbisa no tumi aboa. Nka sɛ wei deɛ Eh wonka m'abusua ho me deɛ mennim nti me deɛ eh ɛnni kwan sɛ me ne wo di nkɔmmɔ anaasɛ ɛsɛ bi a me ne wo ka biribiara. So Yesu Kristo anya ɔdɔ de ma yɛn deɛ a, ɛtwa sɛ yɛn nso yɛnya bi ma abɔdeɛ nyinaa na yɛn nso yɛda no adi kyerɛ afoforɔ na atumi nso aboa yɛn ama nneɛma nyinaa awie eh pɛyɛ. Nti yei yɛ asɛm a ɛmu oduro paa a Onyankopɔn de ma yɛn. Papa kyerɛ nkɔ ɛbɛ no de sua no. Na woyɛ ahɔhoɔ wɔ Misraim, for you were strangers in Egypt. Na Israel man no yɛ ahɔhoɔ wɔ Misraim. Ɔhunu amaneɛ bebrebee, ɔfaa ɔhaw ne amanehunu mu. Mfeɛ bebrebee a na atwa mu no, Onyankopɔn ka kyerɛɛ Abram sɛ, n'asefoɔ bɛyɛ ahɔhoɔ wɔ aman bi so, na ɛno mu na ɔno Onyankopɔn ɔbɛboa ma wɔafa saa asase no so de bɛn? Adi soɔ. Onyame asɛm yɛ nokorɛ. Deɛ Onyame ka biara nni hɔ a ɛyɛ atorɔ. Ɛno nti yɛhwɛ kwan a Israelfoɔ hunu amane wɔ Misraim asase so a, na awerɛho. Wɔfa amanehunu mu. Deɛ ɛnni kwan sɛ wɔyɛ nyinaa wɔyɛe. Nso Nyankopɔn nam. mmɔborɔhunu ne adɔeɛ so gye wɔn. Ɛno nti yɛn mpata mu no, wɔn a yɛbɛka sɛ wɔyɛ outcast, yɛyi wɔn mu yi to twene no, ɛtwa sɛ yɛnya ɔdɔ ma wɔn, nnipa a wɔyɛ amamfrafoɔ, nnipa a wɔyɛ ahɔhoɔ, nnipa a wɔyɛ nkoa, ɛtwa sɛ yɛnya ɔdɔ sononko de ma saa afoɔ no, ɛma nneɛma nyinaa wie pɛyɛ, na ɛtumi aboa. Wɔyɛ akenkansɛm bi wɔ Matthew Asɛmpa Eti nson nkyekyɛmu edumienu, Matthew chapter seven verse twelve, Mamakyɛw, momma yɛnkenkan Awurade Nyankopɔn asɛm, na ɛbɛyɛ nhyira de ama yɛn. Bible se, Enti adeɛ biara a mopɛ sɛ nnipa nyɛ ma mo no, mo nso monyɛ ma wɔn saa ara, na yei ne Mmara ne Adiyifoɔ no. Hallelujah! Ɛno nti, wopɛ sɛ Obi da ɔdɔ adi kyerɛ wo. Wopɛ sɛ wote asɔredan mu a, obi nka nkyerɛ wo sɛ, Na mete hanom, ɛnna woabɛtena m'akonnwa so nti, ɛyɛ a sɔre firi so. Wompɛ sɛ obi bɛka asɛm a ɛyɛ ade akyerɛ wo a, wo nso nka bi nkyerɛ obi. Yɛn mu bebrebe yɛsopa nkurɔfoɔ keka nkurɔfoɔ ho nsɛmmɔne. Sɛ ɛbɛdu baabi na nnipa a wokeka nkurɔfoɔ ho nsɛmmɔne kyerɛ no nso so di w'ani a, afei na ɛyɛ wo ya. Ɛno nti, ɛha yi no, ɛtwa sɛ yɛhwɛ yie paa Sɛ Onyankopɔn dɔ yɛn a, momma yɛnyɛ afoforɔ. Ɛnni kwan sɛ wohwɛ sɛ obi nyɛ ɔpapa na wode bɔne kɔtua obi ka. Onyankopɔn nka no saa. Ɛno nti, amanehunu ne ɔhaw a Israelfoɔ faa mu no, ɛno na Onyankopɔn ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Monkae o, monkae mo akyi, berɛ bi a atwam, mohunu amane, mofaa nsɔhwɛ bebrebe mu, na me Nyankopɔn, mayi mo afiri mu deɛ a, ɛnneɛ mo nso monyɛ no saa na ɛntumi mmoa Ɛno nti, ɛpɛ sɛ yɛde akoma papa som Onyankopɔn. Nnipa a wɔhia mmoa firi yɛn hɔ no no, momma yɛmmoa wɔn, na yɛmfa ayamhyehyeɛ ne gyidie kwan so ne Nyame man ntu anammɔn, na ɛbɛtumi aboa ma biribiara nso awie pɛyɛ. Ɛyɛ Kukuo Adadeɛ no Judge Righteously Yɛrebu atɛn wɔ tenenee mu. Atemmuo bi wɔ hɔnom a ɛnkɔ yie. Asɛmpa a wonim sɛ wodi bem no na yɛboa ama obi na wo deɛ woakɔdi ɛfɔ. Yɛyɛ agyidifoɔ yi no, Onyankopɔn afrɛ yɛn sɛ yɛnna Ne suba adi nkyerɛ yɛn. Wɔde Nyankopɔn da Ne suba adi kyerɛ nti yɛn nso wafrɛ sɛ nso yɛnna Ne suba adi nkyerɛ afoforɔ ma nnipa nyinaa nhunu. Paulo twerɛɛe sɛ, Me mmerɛnkumaa, Woyɛ Nyankopɔn mmɛn no. Etwa sɛ yɛma Yesu Kristo suban no bi ba yɛn mu. Ne nyinaa akyi no, yɛnkae sɛ Onyankopɔn bɔ yɛn suban, ɔbɔ yɛn sɛ ne suban sɛ ne yɛn nsɛso. Ɛno nti, sɛ Nyankopɔn suban yɛ papa deɛ a, ɛnni kwan sɛ yɛma biribiara yɛ basaa. Nanso awerɛhosɛm sɛ, Bɔne asɛe yɛn. Moses kasa faa Nyankopɔn tumi ne ne kronkronyɛ a ɔwɔ, ne kwan a yɛn nyinaa yebetumi nso akonya saa mu deɛ mu bi. Onyankopɔn anyɛ krata, Onyankopɔn amma kratahyɛ anaasɛ wanyɛ adanmudeɛ biara, bribe biara amma n'akwaa mu. Ɔnyaa anigyeɛ maa wɔn a na wɔyɛ mmrɛ, wɔn a na nnipa mmu wɔn. Ɔgye yɛkenkankenka nsɛm bi na atumi aboa yɛn. Yɛnkɔ Mose nwoma a ɛtɔ so enum, Deuteronomy no, eti baako, nkyɛmu du nsia. Momma yɛnkenkankenka nsɛm na ɛbɛyɛ nhyira de ama yɛn. Yɛhwɛ Deuteronomy chapter 1 verse 16 a, 16 no se, Na mehyɛɛ mo atɛmmuafoɔ no mmara berɛ no mu sɛ, Montie mo nuanom ntam nsɛm. Na mummu, na mummu atɛntrenee onipa ne ne nua ne nea ɔwɔ ntam. Onyankopɔn, wadi kan aka ato hɔ dedaada sɛ, Mpo asɛm ba nnipa mmienu ntam a, mummu atɛntrenee, na mmom monnyɛ nneɛma a ɛbɛtumi de ɔhaw de aba. Deuteronomy chapter 16 verse number 19, ɛdeɛ bɛn na wɔka ne hanom? Deuteronomy chapter 16 verse number 19. 19 no nso, neɛ ɔka nnie. Ne nti ne se, Nnane atemmuo ani, nnhwɛ nnipa anim na nnye ademudeɛ, na ademudeɛ fira anyansafoɔ ani, na ɛdane atemmuo nsem ani butu. Ɛno nti hwɛ yie na woannkɔ agye obiara bribe. Deuteronomy chapter sixteen verse nineteen, Bible na ɛka. Na mentwerɛ Bible. Ɛno nti, sɛ wokɔgye sika firi obi hɔnom na wokɔka nsɛm bi a, wo nyansa no awɔ no adane, na ɛda, ɛkɔdane biribi basaa. Ɛno nti hwɛ yie na adeɛ a ɛyɛ nokorɛ no, woankyea no na woamfa bɔne ankɔhyɛ nokorɛ no mu. Yei yɛ abɛbusɛm a ɔde ma yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Yɛn kɔ gye sika, yɛn mma tumi nyane, yɛn mu bebrebee yɛ yɛ atɛmmuafoɔ, bebrebee yɛ mpaninfoɔ, nanso asɛm a ɛbaeɛ no nam sika obi wɔ nti no na afei na yɛayɛ no basaa, ɛba saa no mu a ɛtia Onyankopɔn atɛmmuo, na ɛnam sɛ ɔyɛ saa no nti ebia na atɛmmuo ada no na wantumi ansɔ Onyankopɔn ani, Awurade Nyankopɔn ma no mpare yɛn. Yɛnhwɛ Yawada deɛ no. Nyamesom papa wɔ Nyankopɔn anim, pure religion before God. Ɛdeɛn ne nya, nyamesom a ɛyɛ papa pa Onyankopɔn anim? Deuteronomy chapter 24, verse number 10 to 15, mekenkan ne nyinaa. 10 ne se, sɛ wode biribi fɛm wo yɔnko a, nhyɛne ne dan mu nkɔgye ne anwɔwo a, Adi, ad, adihɔ, na gyina. Na onipa a wɔfam no adeɛ no mfa awo, awowa no mmra wuo wɔ adihɔ. Na sɛ ɔyɛ onipa a ɔdi hia a, mfa ne awowa no nna. Owia kɔtɔ a, dane awowa no kɔma no, na ɔmfa ne ntoma nna, na ɔnhyira wo, na ɛnyɛ wo trenee wɔ Onyankopɔn, Awurade Nyankopɔn anim. Ɛnhyɛ ɔpaani Mmɔborɔni ne ohiani a ɔfiri wo nuanom anaa ɔhɔhoɔ a ɔwɔ w'asase soɔ, wo nkuro mu no so, da a ɔyɛ adwuma no ara, na ma no n'apaadeɛ, na mma owia nkɔtɔ so, ɛfiri sɛ ɔdi hia, na ɔde n'ani ato so, na wansu amfrɛ Awurade antia wo, Na anane wo bɔne. Aha yi, yɛn nyinaa yɛate saa asɛm wei. Obi ayɛ adwuma ama woɔ, nnipa mu, ne ba bi kura tie ne ya, na waba hɔ nom, na wabɛyɛ nkuntu nnwuma, wabrɛ yie, efifire tene basaa, na Nyankopɔn boa, na nnipa no awie, na ɛsɛ ɔma ne sika a, wo se o, ma no nyɛ ɔkyena, ɔkyena nka ɔkɔ, afei na akɔdu afe, wobɛkɔ kɔkɔ sɛ omentua, wopɛ afa me kɔ kɔɔto. Yɛba abɛka asɛm no wɔ hɔ no mo, yei yɛ adeɛ a ɛtia Onyankopɔn. Ahaa na ɔka collateral bi wɔ hɔ, na ɔka collateral bi wɔ hɔ no mo. Sɛ obi abɔ bosea, na bosea ɔbɔ hɔ no wontumi so mako no nnoɔma nkɔ yie ma no, agye na sɛ wogye collateral no, ɛna na ɔka ho asɛm wɔ. Akenka asɛm no emu. Ɛno nti ɛha no, nyamesom pa ara a ɛho hia ne sɛ obi ayɛ w'adwuma ama wo na wo deɛ wobɔ mmɔden na woatua nipa ko no ka. Obi agye wo sika, nsiho, nsiho na na wɔka ho asɛm no, collateral no. Ɛyɛ sɛ anka wo wotumi gye ne collateral but wohwɛ nipa ko no tebea no a, wogye a ɛmmoa no, ɛhwɛ sɛ wode ma wode kyɛ no. Nyame mma, ɛtɔ bere a yɛn mu bebrebe yɛsom Awurade nanso Y'atirimuɔden bebrebe Yɛnkɔ Yakobo, James, chapter one verse twenty seven. Yakobo ti baako kyɛm aduonu nson. Aduonu nson no ɔse sɛn? Nyamesom a ɛho teɛ na ɛni ɛho nni fi wɔ gye Nyankopɔn ani mu ne sɛ obi kɔhwɛ wusia ne akunafoɔ wɔ wɔn ahohia mu na wɔyi ne ho firi wiase nkekaeɛ mu. Nti nyamesom paa ne sɛ nnipa a ne papa ne maame awuo, kurani na wotɔ saa foɔ no, na saa nnoɔma no na Onyankopɔn hwehwɛ. Biribiara nni hɔ a ɛwɔ mmaransɛm no mu a ɔka a ɛtia saa nsɛm wei mu. Mmaransɛm no nyinaa mu no sɛ adefoɔ rehwɛ wɔn a wɔnni bie so yɛ adeɛ a ɛho hia. Nyame ma obuo no ma ɔbɛn wo. Tim sɛ ne tebea nkɔ yie. Nanso sometimes na yɛtwetwe saa foɔ no. Ɛni kwan sɛ yɛyɛ saa adeɛ no. Ɛba saa no ɛbɛdane nnome de ama yɛn. Onyame hwɛ sɛ yɛbɛda saa suban no adi. Yɛdɔ yɛn ahɔhoɔ, yɛdɔ yɛn nua mo a yɛnnim wɔn no koraa yɛ nyanko nyamesom kɛseɛ. Na ɛyɛ nhyira kɛseɛ ɛbɛtumi aboa yɛn. Yɛn Kofi Adadeɛ no ama nnoɔma nyinaa nso awie pɛyɛ. Ɛɛ ano ɔhye sɛ yɛbɛtumi adwene mmerɛ yɛbɛtumi adwene saa nsɛm yi mu ho Mpo wɔ mmerɛ papa mu wɔ Ɔhene David ne Nana Solomon wɔn ahennie mu no, na nnoɔma nyina ara rekɔ so yie de ama wɔn deɛ, nanso na Israelfoɔ wɔ amanehunu mu. Wɔfaa amanehunu mu, wɔfaa nsɔhwɛ bebrebe mu, wɔkɔtɔɔ bɔne mu, yɛtɔkyaa wɔn, wɔkɔɔ nnoɔma a na ɛnni kwan sɛ wɔkɔ mu. ne nyinaa sɛ na wɔapo Awurade asɛm. Ɛno nti, Nyankopɔn mma, adesua yi, sɛdeɛ mesi kan bɔ mmɔden make usa pressure mada Roma ma nnoɔma nkɔ n'anim pa ara na ɛkyɛ adesua no. Yɛwɔ nnoɔma bebree bi wɔ hɔ nom a ɛsɛ yɛsua. Nnawɔtwe adesua yi, ɛmu ɔdu ma me no mmienu, sɛ yɛn akoma yɛntwa no twetia. Ɔhɔhoɔ a ɔwɔ w'apono ano, yɛ no papa. Ɛnka sɛ wei deɛ me ne ne mmɔ abusua, me ne ne mmɔ ntɔn nti me deɛ menni no. Na sɛ ɔfiri akoma papa mu ne nnipa bi a wɔn ho hia mmoa na otumi boa wɔn a, dabi no, ɛbɛyɛ nhyira de ama wo ne wo mma ne w'abusua nyinaa. Momma yɛmmɔ mpaeɛ. Agya, fa w'Asɛm aba yɛn nkyɛn. Ma yɛntie asɛm yi mfa mmɔ bra pa, na Kristo Yesu ba a yɛanya nkwagye ama yɛn kra, yɛbisa de nya ɔdɔ ba Kristo Yesu din mu nti. Amen.